Namni tokko keessaa tokko qeensa jedha. Nama qeensaa san osoo hin ta'in ka keessaa san yaamuu eegale Nabiin sallallaahu aleeyhi wasalaam. Akka Abbaa Bakrii kana. Nama hatti yoo isatti illee amanuu baate iccitii duraan baafte. Ahdii godhuuf Islaamumma irratti. Fatakuunu awwala yadin tumtaddu ilal habiibi sallallaahu aleeyhi wasallam dura harka Nabitti laatamtee Islaamumma irratti ahdii gootee ta'e namtichi kun. Haa. Waa hiree ajaa'ibaati.

Ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammadan rasulullah jedhu mamiitti hin taane. Maaliif islaama'uu dhaba silaa abbaan bakrii dura nama islaama yoo ta'uu wanni dhabuuf maali? Waqad sahiba rasuulallahi sallallahu aleyh wasallam qabla albi'itha wa alima sidqahu amaanatahu Zabana dheeraa nabi wajji turan odoo nabiin hin ergamin dura wal beekan hammam takka akka nabiin nama dhugaa ta'e sallallahu aleyh wasallam.

nabi alayhi salaatu wassalaam oggaa haalli hammaate sahaabaa sarratti tarkaanfii lama ta sahaabaa isaa sani itti furmaata taasisuuf yoo xiqqaatte azaaba san irraa haffalleessu tarkaanfii lama fudhate nabiin jenne aleyhi salaatu wassalaam. Tarkaanfin sun ta duraa maali? Ha? Daaru ibnul arqamiin kun maal jechuu maal jechuu daaru ibnul arqamiin. Egaa maal jechuu achi filuun maal maal maal hiika maal jechuu maana. Jiddugala Jiddugala da'awaa bakka san godhate bakke santu maaliif ta'e maaliif bakki sun filatamte jenne xiqqoo magaalarraa waan ta'eef halamaanii alhijratu ila alhabasha wanni lamaan kun waa xiqqoo sahaabota sanirraa azaaba haffalleeysuun ooluu waan ju'u nabi alayhi salaatu wassalaam tattarkaanfii san fudhatee mana daarul arqam mana ajaa'ibaa mana barakaa mana ilaa har'aa seenan isaa galmeeffamtee jiru manneen makkaa hunda keessaa carraa arkate idaa dubbii waa xarafa ta'uudhaami dubbii waa manni kee masgii jala ta'uu mi beeka Heddu namni masgidatti aanu ka hulaa karaan beeyne. Kata binaa si himate. Namni hoggaa masgida mana barbaadu masgidatti dhihoo yoo jaan numa gammada namni islaamaa kun ajaa'iba rabbii kana. Masgida dhihoon tun numa gammachiifti. Ammoo nama rabbi rahmata godheef malee nama manni isaa masgida jalaa Masgiidni kun hulaa meeqa qaba yoo jedhan amma himuun beeknee jira doo. Ha guyyaa du'e qofa fidantu. Daarul Arqam mana ajaa'ibaati. Mana hedduu jira ka Kaabatti aanu. Laakiin manni Arqam carraa harkate. markazu daaril arqam ka qur'aanaa inshaa allah ganda kana dhaabna duuba markazu daaril arqam Man- gandi sun mana taphaatiimi daarul arqam sun ganda taphaatiimi duuba hijiraa san ajajee sahaabaan hijiraa bahan jenne Haraa kamiin baan jenne isa? Eh? Mee nama tokko kanaa himu. Mee maal jette? Hayyee. M- Wadaba kamiin bayan? Wadaba saniin barbaadu jira. Eh, madaba wadaba dur ka makka ni jirjiirame amma jidda jirjiirame dullacha dur warri makkaa qabu maqaan isaa maal jenneen shuceybaa janiini akkaasi dhugaa keeti hijiraa bayan sahaabaa ni Qubsuma gaarii qubatanii jenne. Yeroo kana sahaabuma Habashaa dhufee gad taa'e xiqqoo. Wanni takka taateen takka Makkatti argamte. Taateen warri hijiraa bahe kunis itti gowwoomee gamas deebi'e. Warri Makkaa Islaamawe wanni jiru takka. Sababaa wanni sun itti ja'amte immoo Ka amma har'a irraa kaasuu deemu kan. Sujuudul mushrikiina ma'al muslimiina. Taateen tun tana. Guyyaa tokko Ka'abaa jalatti Masjidul Haraam keessatti ummanni mushrikaa ummata muslimaa wajji sujuude. Sujuudni kun sujuudu sajadaa sajadaa Qur'aana hogga qaraanii gartee sujuudu tilaawaa. Hogga Qur'aana qara'an sujuudan kana Akkuma dowrii takka keessa wajji jiraniin ummanni mushrikaa ummata muslimaa wajji sujuude hogga bakka sajadaa san gayame. Kanarra dhaabbatamee muhaajirtoonni gara makkaa deebi'an duuba. Waan san laallamee. Wafii ramadaana

waan jiru hin fakkaatu namni amagoo akka hin laalu tuulaadha namni takkaa islaamummaa irraa humaan beeyin kan hiyuu hin dhagayin yoo dhagaye illee bifa birootti dhagaye fokkisanii dhageessisan tuulaa beeke duniyaa tanar jarri kun takkaa kalaama rabbii hin dhageenye maaliif maaltu dhaga'uu dhoorke li'annahum kaanuu mustamiriina

Sababaan itti dhaban maali? Li'annahum kaanuu mustamirriina itti fufan alaa maa tawaasaa bihi ba'duhum ba'dan waan gariin isaanii garii dhaame min qowlihim jecha isaanii laa tasma'uu lihaadha alqur'aani walghaw fiihi la'allakum taglibuun numa dhagayinaa akka gurra isin hin seene sihriidha yoo takka gurra isin seene sihrii isinitti ta'a hoggu tana qalbiin isin qabamtee hin beeytanii numa dhagayinaaf itti dawaan dhaga'uu dhabuun

Jechi Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ka qalbii nama harkisu, ka nama butu jechuu kallaam kun. Bar wanni irraa dhoorkaniifuu tanaafi bar. Wannumti is, Qur'aanni akka gurra hin seenne, ummata bal'aa gurra hin seenne dhoorkaniifuu Qur'aanni kuni ni qaba namatu. Li'annahu haqa. Hayni kun hoggaa qara'an jecha biroo adda adda. Sheikh Muhammad Ureyfi biyya faranjii takka da'awaa dhaqee nama tokko ka faranjii as kaa'e. Mee wayin sirratti qara'a jecha tokkon sirra qara'a jecha san kamtu irra bareeda yoo kamtu irra qalbii nama qaba ati adda baasi jeen nama takkaa qur'aana fi afaan araballee hin dhagayin. Qur'aana illee hin dhageenye afaan araballee hin dhageenye. Hoggu takka maal irra qare? Dhahaba Muhammadun ila suuqi washtaraa khadrawaat waan akkanaa afaan arabaa wama akkanaa irra qare kana wakkanaa be afaanuma arabaa kana walit dhaabee haya dhageessii be qajeellotti ee taraa lamaanii quraana irra qareetu mee kamsi fakkaata jennaan kaboodaa kanaatu irra qalbii nama seena jeetu takkaa afaan arabaati quraana illee dhageenye namni sun Gara koo galaame qur'aanni mu'jizaa kophaa qaba. Mu'jizaa kophaa qaba. Nama ajam ka afaan arabaa gurratti akka hin dhagahin ka qur'aana qara'uun aalama irra dorgomee badhaasa fuudhu hin garreeti. Aasii umatara keessaa yaa'ee afaan arabaa kalimaa takka kan beeku. Haadhihi mu'jizatul qur'aan jedhani. Wanni rabbi qur'aanaa kenne kana li'annahu dhugaadha. Qalbiin namaa dhugaa barbaaddi. Cubbuun haa irra jiraattuu malee qalbiin namaa dhugaa feeti duuba. Kalaamni Allaahaa kana gurra isaanii gurra akka bilbilli gurra qawu nama godhutti gurra isaanii qawu godhe. Wakaana arwaca kalaamin samicuuhu. Irra ajaa'iba jechaa ka dhagayani qureeshin takkaa waan akkanaa hin dhageenye duuba akhadha mashaacirahum keessa isaanii qabe qabee sosso'uu kute quraanni irra qarame sun keessa isaanii qabe wanasaw maa kaanuu fiihi waan silaa keessa jiranillee dagatan maali jirra wanni waanuma keessa jiranu irraanfachiise qalbiin isaanii ni booji'amte

aayaata gurra namaa rukuttu, taxiiru lahaa alquluubu qalbiin nama keessaa bararuu dhiyaattu. Aayaata kana qare Jubeeyr ibn Mux'im jedhaniin odoon islaamawin biyya makkaa dhufe je nabi alayhi salaatu wasalaam magriiba salaata umman salaachisa je maal qaraatii maal dhage takkittuma dura dhufeen biyya san hogga dhufu qaraatii maal dhage

yeroo saniin islaamani ne beeka quraanni erga akkanaa qabatu khaatima suuraa xumura sii hoggaa qare qalbiin isaanii qalbiin ummata sanii keessaa bararuu dhiyaatte summa qara'a fasjuduu lillaahi wacbuduu bakka kana qara'e nabi sallallahu alaihi wasallam summa sajada sujuuda bu'e sujuudu tilaawaa jedhaniini lam yatamaalak ahadun nam tokkolleen lubbuu isaa qabuu hin dandeenye hattaa kharra saajidan hamma sujuuda bu'utti ture. Namni bakka san jiru hundi sujuuduma bu'e duuba. Li'annahu of harkaa of hin qaban. Indee akkami sujuuda akkami wanni jaan hin jiru duuba. Kanuma kanaami carraan arganne carraa itti ilaaluudha. Carraa itti ilaaluudha arganne qalbiin booji'amtee jirti duuba. Kana kanaaf hogga nabi sujuuda bu'e womani dalage san wajji sujuuda bu'an du. Dubbii hamtuun argamte ga. Wa fil haqiiqa dhugaa yoo laal kaanat raw'atul haqqi bareedumina haqaa kanaatu qad sadda'at baqaysite alcinaada fi nufuusi almustakbiriin mormii isaan haqa moroman san haqa dura dhaabbatan san qalbii isaanii keeysatti

Amma jarri miinoo tuqee beeki gaamma. Ummanni kuffaaraa sujuuda bu'uun sun rakkoo uumte isaan irratti amma. Wasaqaxa fi eeydiihim ni sheenawan maalan isaa akkana jechuma wasaqaxa fi eeydiihim jechuun nama namni hoggaa yaade yoo waan takkaa sheenawe harka afaan afaan qabatu walammaa suqita fi eeydiihim jechuu san garteemi maanaan kanaa wasaqaxa fi eeydiihim jechuun ni sheenaawan jechu amma maanatu sujuuda kanarraa sheenaan itti dhagayamte maaliif lammaa ahassu anna jalaala kalaamillaah guddinni kalaama rabbi lawwaa zimaamahum cancala isaanii luugama isaanii ni dabsee ni jallise ni mayse jechu akka isaan beekanirraa luugama isaanii qabee Akka marii makiinaa marii sii maysanitti fartakabu hojjatan ceyna maa kaanu waanuma duraan turan yabzuluuna qusaaraa juhdihim tattaaffii isaanii hamma dhumaa godhaa turan fi maxwaahu isa haquudhaf wa ifnaa'ihi isa dhabamsiisuuf maali sun quraana quraana dur dhabamsiisuuf tattaaffii godhan san quraana lafarraa haquudhaf tattaaffii godhan san yabzuluuna qusaaraa juhdihim jechuun dandeettii isaanii ta dhumaa irra dalagan irra fixan quraana san dhabamsiisuudhaaf kalaamni rabbii kun luugama isaanii qabee gamana deebise fedhii isaaniitiin malee akka sujuudan taasise ni sheenawan hoggaa waan kan argan saboo maal keessa buunee waan ajaa'ibaa seennee kam jedhanii sheenaan isaanii dhufte amma jedhan ee kubaar amma manguddoo gurguddoo jire saadaatuhum wa kubaraa'uhum namoota hedduu jira abalullee maqaa yaamne ummata gurguddaa sooreyyii qureeshii jira har'a guyyaa har'aa kana guyyaan guyyaa seenaati duuba wanni kun ajaa'iba qabaatu Zabana tokko ummanni mushikaa Nabi Muhammad bira turee guyyaan akka har'aa dabree jiraa beeka. Sajadaa wahii qara'ee Nabiin sujuude. Ummanni mushrikaa tokko ka bakka kana jirulleen wajji sujuudan. Waa yeroo garii Zamana amma keenya kana kan namni maal janiini asii olii wal- gizee garii wal sobu kan wakalaami namuma tokko fa- fakkeessu waan jechuudha yoo isa gammachiisuuf jecha wanni godhan hedduu jira beeku. Bakka koo walgahii takka takka bakka maarroo takka takka waggaa dhufan bakka is- bakki sun bakka islaamaa yoo ta'e kan wakalaami faranjiin takka fooxaa uffattee nu dhufte. Li'annahu maal jechu qalbii ummata kanaa tiysuu waan jedhan amala akkasii qaban isaan duuba. War tabliigiin odo yaatuu magaalaa keessatti salaata hidhannaan namni yaa'u ka butaan tiyyaa ufii fi duubraa fi dardarri hundi ka duuban dhume salaata itti hidhan duuba. Wama isaan godhan kana gammachiisumaaf goonee jedhan duuba. Amala akkanaa qaba gandiin beeytaa. Amala akkasillee ta'u sujuudan gaaf tokko nabi bira sallallahu alaihi wasallam jaarsi dullachi tokko yaa Ra- yaa rabbi rabbi dullacha balaas hin godhin tuuba jaarsi dullachi tokko biyyee hammaaree maalin irraa lafatti gajja'ame tunuu nageessi jee biyyee akkana godhe namni guddaan gaarii mi akkana ta'uu ni bara allah namni guddaan akkana ta'uun gaarii miti Jaarsi kun jaarsa mormii wayiiti, wayii gar- rakkoo garaa keessaa qaba. Biyyee qicee yakfiini haadaa jee. Tunuu nageessi jee taa'eetuma biyyee asi qabata. Maal jee sahaabaan sun ka dubbii tana odeessi. Jaarsa san malee warri guyyaa san sujuude hundi ni islaama wayii jee. Ani ni arkee jeetu warri guyyaa san sujuude hundi ni islaama gayra zaalika sheeki. Jaarsa san qofaaf. Hangamitti carraan nama dabarti gizee garii waan rabbii carraan tun daqiiqaa muraasatti carraan si bira kutte. Daqiiqaa muraasatti carraan si bira kutte. Maaltu argame amma? Maal ja'a maal jenne amma jarri sujuude sujuuda immoo sheenawan wasuqixaa bar wasaqaxa fi eeydiihimi bar aboo jechi rabbii nu qabeetuma morma nu micciiree lafa nu sujuuchise goolii nutti galtee jee jarrii bar maaltu argame amma waqad tawaalaa caleehimu lowmu isaanitti tartiiba galte komiin alarraa sujuudeen tun gaa dubbiin hin dhaabbattu ni beeytaaf dubbii amma hoggaa jarri sujuudarraa ol je'e dubbiin kaa ta'ulaa baateef ee miskiina wallah zamana nuti keessa jirru kanaa kaa isaanii sanirra badaa'u kana wakanaafi tana gizee bira haasoyna darsii isaan nu harkaa golommachiif waqad tawaala wal duukaa tarree galeef alloomu wal citaabu komiin

maal jechuu barmoo nuti bilaashitti hin sujuunne annahu muhammad kun axafa alaa asnaamihim qalbii laafeet innilleen xiqqoo akka dursaniimi laafee taabota keenya irratti laafee gartee am bikalimati taqdiirin jecha ulfinaatiin taabota keenya illee dubbatee Wanni share nu fakkaate sujuuda buune jee bar. Garuu garuu ee miskiina wallah. Taboo jaabtichi waa hunda walumaanuu ni oofaa jennee amma si galee laal. Aaxaa faa xiqqoo inninis garaa laafe akka dursaniimi. Alaa asnaamihim aawoo taabota isaanii irratti bikalimati takdiirin jecha ulfinaatiin jechi sun maali? Wa annahu qaala ni je inni jecha isaa keessatti wa annahu qaala anhaa Waa'ee taabota keenya ilaalchisee J. Maa kaanuu yuraddiduunahu hum waan isaan dur deddeebisan ogga waan san kadhatan yooaa isii faarsan jecha deddeebisan qaban akka mallattoo isaanii ta'ee shi'aara ta'ee jecha deddeebisan qaban ogga waan san gabbaran waan san inninis je'ee tilka algharaaniqul culaa

Allaattii culullee, allaattii babbareedduu, samii gubbaa, ta ol aantuu taate. Wa inna shafaacatuhum, manguddummaan isaanii, la turtajaa, ni kajeelamti Rabbi biratti, jechuu dha hiikkaan. Jecha kana immoo isaan gizee waan san gabbaran, gizee hunda waan kana deddeebisan, jecha kana ja'an. Jecha kanas ni qara'e namni kun, ogga san qara'e sujuunne nuti. Malee Quraanaf hin sujuunne. Maal jiin? Jecha kana immoo soba fidan. jaa'uu bihaadhal ifki soba kanaan dhufan almubiin soba sakkaba janiini soba birallee dabree sakkabni jechuun cubbuu jechuudha waan namni waan hin ta'in takka cubbuu uume jechuudha cubbuu tanaan dhufan maaliif liyactaziruu min sujuudihim maca nabiyyi sala allahu alehi wasalam uzrii himatu deeman sujuuda nabi wajji sujuudan san nuti bilaashitti hin sujuunne waan teenyallee haasawa bareedaadhan oggaa inni dubbate jecha dur nuti waan kana oggaa gabbarru jennu sanillee waan je'eef nuti kanaaf sujuunne malee waan birootiif hin sujuunne jee jammaanni duuba. Amma gaa faalleessan waleessa yustagrabu kuni waan baasallee miti waan nama ajaa'ibsullee miti. Akkana jechuun isaanii nabirra kijibuun waa baasaa miti. Min qawmin kaanuu ya'lifuuna al-kadhiba ummanni ummata kijiba bare ka kijibatti booharan ka kijiba baran wayuxiiluuna ad-dassa ganiinsa yeroo dheeraadhaa qaban waa ganuu amala isaanii taate wal iftiraa sakkabni cubbuu uumuun amala isaanii taate irraa waa nama ajaa'ibsiisuu yoo nama biroo ta'e illee nama ajaa'ibsisa malee Wanni amma isaan hojjatan, isaan akkana jechuun waa baasaa mi? Waan nama ajaa'ibsaatii miti. Taateen tun Makkatti argamte. Osoo sooreyyiin sun ummataa fi Qur'aana jidduu dhaabbatuu baatte. Akkasii bar dubbiin. Qur'aana kana akka hin dhaggeeffamne taasisuu taasisuu baatanii filmaata ummataaf dhiisanii kanuma kanaa mi? Dhaggeeffatee tarkaanfii isatti fakkaattu haa fudhatu namtichi. Dilli yaa'ii kun hin jiru ture beer. Rakkoo tana hunda abbaan namni uume sooreyyii hawaasa saniiti. Quraana qaraa alaalaa isin. Ambiyaa hunda yoggaa dubbate rabbi qaala almala'u alladhiina kafaruu min qawmihi numa jaadu. Nabiyyoota san laalaa jalqabarraa haasaa. Warri dura deebisaa kennu eenyu? hayyoota sooreyyii ummata saniitu dura deebisaa kennata. Hoggaa yaanni itti dhufe warri dura ol ka'ee dhaabbatu isaan ta'e. Yaanni isaanii moromiinsa ta'e. Ummanni immoo duris isaan jala deemaa waan tureef isaan jalaa goruu hin danda'u akka laafutti ummanni ta'u. Isaan jala waan hordofniif jalaa goruu hin danda'an jala deeman. Akkasiin odoon fedhiin quraana dura dhaabbatan. Rabbiin guyyaa qiyaamaa haa'ulaa'i alladhiina adalluuna Rabbi jara kanaan nu jallise haqarraa eega haqni nu dhufe azaaba dachaatti godhi jedhan duuba. Har'a walumaanuu quraanni qalbii isaanii qabee sujuuda bu'u jechuun osoo carraa quraana dhaggeeffatuu arkate ummanni kun ni islaamaawa jechuu agarsiisa duuba. dahoo jidduu ta'e jarri wabalaga haadha alkhabaru ilaa muhaajiriil habasha oduun sujuudaa tun ummanni makkaa qur'aanaf sujuude tun warra makka ummata baqatee habashaa jiru san baqataa san bira oduun dhufte walaakin fi suuratin

takka takka ta rabbi nama rabbi rahmata godheef malee ni jirjiiramti oduun takkaa itti ida'amti takkaa irraa muramti takkaa ni jirjiiramti akka dhagayamteen amaanaa oduu namni dabarsuun jiru barbaabaa kiyya dhabamee namni bar yoo akka isaa tolutti sirreessuu qaba yoo akka isaa tolutti waan rakkoo qabu irraa muruu qaba kan yoo bakka isaa fakkaattu qofa keessaa fuudhee

Islaama ittuma jee inni duuba. Kanuma kalaami maalli sababaa sujuudaa maaliif dhufee akkamitti akki kun tahee maaltu qureeshii har'a sujuuchisee maaltu isa cinqe kana qoratuudhaaf yoom dalagaa dhabe. Dalagaa akka dalagaa dhabee kana qorata. Sujuuda namni sujuuda islaama qofaa sujuuda oduu qilleensa irratti ol darbe. Qureeshin eegi rakkoo wanni kun uumateessu. Faraja'u ilaa makka. Warri habashaa dhufe makka deebi'an. Laal dogoggora ulfaataa asitti dalagame ta'u. Irra hamaatu isaan qunnamuu ta'a. Gaafa ganda jiranirra maaltu isin baasee nuu ganaadha amma gaafiin duuba. Kana wakalaami ibiddatti deebi'an jarri kun. Fi shawwaal deebi'an. Ramadaanuma dhufaniimi. Gizi- ah, Yeroo sujuunni qarameetu shawwaali. Eh, Ramadaana. Shawwaal keessa deebi'an. Nafs fi nafsi sana amatuma san.

rakkoo ajaa'ibaa keessa mudanne jechuu beekan raja'a minhum man raja'a ilal habasha gariin achumarraa habashatti deebi'e dirqama ree dubbii biroo keessa galuuf deeman du achumarraa habashatti deebi'an walam yadkhul fi makka makkan seen min saa'irihim nama isaanirraa hafelleen Illaa mustakfiyan dhokatee seene duuba. Hannaan dhokatee seene. Ow fii jiwaari rajulin yoauu tika namticha tokko ka Qureeshii jalatti. Nama jaarsa Qureeshii dhaqee harka kennee kana wakalaami jaarsi nagaya kennee fi abbaa ta'ee makkatti deebise duuba. Qureeshiin Hogguma gama Islaamaa deebite akkasii hammaatte malee nama namni tokko jaarsi tokko nagaya kenneef tuquu jechuun ulfina jaarsa kenneef taa'i jee galche fide deebi'anii tuquu jechuun dubbi birooti. Kabajaa san walii ni eegan. Hogga gara amantii deebite immoo Maatiin kabajaan sunilleen baddee rahimummaan baddee shanyummaan baddee nabi Muhammad akka cinqamu kun sallallahu alaihi wasallam shanyiin isaa qureeshii mi qureeshii nama sii namni cinquu miilaan ijaan akka takkaan laallee beeka ija tanaan xiqqeenya beekan salphina beekan namaa miti beeyladaa isaanii ijaan laaluu hin dandeessu adurree lola adurree jira araba jidduu

Rahimummaa duraan Rabbiin godhe hoo muruu feetanii jeen. Namtichi kun rahima keessanii mi? Namni kun rahim- rahiman keessanii mi? Haa zabdan kun. Haya amanuu dhabuu waan takka. Rahimummaa yoo ni dagattanii jeen. Faallaa sanii nabiin ammoo inna lakum rahiman sa'abulluhaa Laal faallaa. Rahimummaan nu jidduu jira, ani immoo rahimummaa san numan maxxanfadha, akka isiin barbaachiftutti jee Nabi Sallallaahu Aleyhi Wasallama. Laale faallaa jara lamaanii. Namni hin amanin akka itti garaa jabaatu fi kaan waliin laale. Deebi'an Makka seenan. Summa ishtadda aleyhim. Isaanirra jabaate. Wa ala al-muslimiina al-balaa. Muslimtoota biroo irrattis balaan jabaatte. Warra duraan hin ba- hin deeminii fi Warra deeme irratti balaan daranuu itti jabaatte. Wal-cadaabu min Qureeshin. Qureesh irraa duuba. Hijaa dhawwa amma. Edaa inumaa biyyaa baduu eegaltanii. Kunis amma yakka birooti. Wasaxat bihim ashaa'iruhum isaan qabde qabiinsa jabaa gosti isaanii nama hunda. Faqad kaana sa'uba alaa Qureeshin duraanuu Qureesh irratti ulfaatee jira. Maal? Maa balaghahaa oduun isii geeyse Najaashirraa min husnil jiwaar Najaashiin ummata san qubsiisee ufitti qabee oollummaa isaanii tolche jechuun sun Qureeshii bira dhagayamtee Qureeshii irratti ulfaattee jirti akkamitti ummanni sun bakka harkataa ka baddaa si kaase gammoojjittilee si jalaan hafuu jee jee ka baddaa si kaafate gammoojjittilee si jalaan hafuu jarri kun amma makka irrallee bahee habashaa dhufee mii

akeeku irraa ammallee ala ashabihi bilhijrati ilal habasha marratan ukhraa nabiin ammallee filmaata biroo hin arganne falli hin jiruu sahabaa kiyya ammallee hijraa lamaanii isinillee warri dhuftanillee deebi'a warri haarawnillee warri na jira jirtan baqadhaa gama habashaa janiin mootii namni biratti hin zallamamnee jiraa jee nabi sallallahu alaihi wasallam san odoo gad deemnu laalla akka akka nabiin jee sun akka dhugaa ta'e sallallahu alaihi wasallam akkamiin nabi muhammad beekuu danda'e jechuun ni malaa beeka eessa garte ati mootummaa takka ta ollaa si hin beeyne mootummaan Itoophiyaa Suudaan hin beektu Keeniyaa Jabuutii kan Okaraabi waa'ee isaanii hin beektu waan ollaa kee jiru akkana jechuu maanaan isaa akkanuma jechuu bar hiikkaa birootiifi odeeffannoo uf dandeesse qaban ammas hariiroo cimtuu qaban akka amma dura haasofne hariiroo cimtuu Abdul Muxxalib irraa kaafnee warra Habashaa wajji qaban ta hatta hariiroo naggadaa dheertu jidduu kana jira Najaashiin matuma isaatifuu gaddemne laaluu teenya mootummaa abbaa isaa harkaa saamanii

ashaqqa min saabiqatiha ta duraa sanirra tun asaabarratti ulfaattoo turte li'annahu oduun baatee jirti gaafa duraa information hin baane amma immoo sahaabaan godaana jiraa tun oduu waan baateef taraa lamaanii bayxii lamaanii tun hedduu irratti ulfaattuu taate maaliif

nama habashaa yeroo san aangoo habashaa bulchuu arkatee habashaa mooye najaashuma jedhaniin maqaa ulfinaati maal jedhaniin maaragiidha akka aatsee jechuuti najaashii jechuun akka fir'aawna jechuun kulluma malika misra jedhiini bar fir'aawna jechuun nama misra bulche hunda fir'aawnu waa beeka hanga amma siisii ga'utti fir'aawnu katabadhu fir'aawnu kulluma malika misra

wa thamaaniya casharata aw tiscata casharata imra'a dubartii kudha sagal ya dubartiin takkaa dhiira jalaan hafne akka islaamatti wajjuma rakkoo dhandhamte wajjuma ibidda dhandhamte wajji biyya irraa baate baqa tana keessa namni hammi kun saddeettamii sadihii fi kudha sagal Meeqa ta'e walii galli isaa? Dhibbaa fi nama hamma kanaatu hijiraa lammaffa irratti Habashaa dhufe. Ganaa hijiraan biroo takka nama shantamni warri Yaman asirra dabalamuu deema. Abi Muusalaa Shariifaa safiinan odoo olii gadiin deemtu gamana darbite isaanis. Amma jarri kun dhufee Ollaa gaarii argannee nagayaan teenye jedhan. Maal barbaadaa yaa'a jarri kun? Jarri kun tuuristiidha? Laa. Biyya jirjiiratu deemani? Laa. Biyya daawwatuufi? Laa. Jarri nagaya barbaada yaa'a. Nagaya barbaada yaa'a. Biyyi Makkaatii fi bakki isaan amma qubatan sun akka eda jennetti dhagaa akka tokkooti. Waluma fakkaata dhagaan lamaan kun. Dhagaan makkaati fi dhagaan sun garaagarummaa akka waan adda muraniiti. Ati ammallee dachiisan dachii sahaabaan itti baqatee jiran sana ijaan yoo laalte numa rifatta waan rak- bakka rakkoon sahaabaa dhaabde. duuba. Bakka rakkoon sahaabaa dhaabde. Gamana dhufan nagaan ta'an maaltu arga Miriyaam? Qureeshiin amma jara kana jalaa hafuu hin teessu duuba. Kanuma kanaami Qureen jara kana jalaa hafuu hin teessu duuba. Matumaan dhabamsiifnaa yoo ta'e malee jarri kun amantii isaa fudhatee biyyallee bahee rabbi isaan haa dhabamsiisu jedhanillee yoo usanii ta'an numa tayaami. A'aa hin ta'an kabaddaa si kaasee si himeen jiraami. Kabaddaa si kaase gammoojjiitti illee si jalaan hafu jedha. Maal argadham makiidatu Qureeshiin bimuhaajiriil habashaa mala qureeshiin malte warra habashatti baqaterra bar maqaa rabbumaa bareechee muhaajir je'een malee baqataa jechuu bar inni godaansaa mii barbaaba godaansa jechuun waan namni fedhii isaatiin biyya takka irraa beeshaa isaa fe'atee biyya takka godaane maal janiin tana godaansa ja'ama kun hijiraa godaansa yaamuun hiikaa sirrii diimi beek baqaa bar baqa funyu qurquritti biyyarraa baafama Baaqa. Kanuma kanaami. Baaqa san Rabbiin maqaa ulfina deebisee hijr muhaajira godhee ma'aragii taate duuba. Dhiiraa akkana godhe duuba. Baqa silaa baqataa jedhan san ma'aragitti jirjiiramte. Maqaa ulfinatti jirjiiramte. Azza alal mushrikiina ummata mushrika irratti jabaate. an yajida almuhaajiruuna ma'manan li'anfusihim wa diinihim ummanni hijraa baqate kun nagaya arkatuun lubbuu isaanitii fi diin isaanitiif nagaya arkatuun Qureesh irratti ulfaate du way bada aayya akkami jarri sun achi dhaqee nagaya arkate jechuudha silaa najaashinis ari'ee bakka seenan dhabanii dhufanii ammas Qureeshii miilarra kufanii waan akkasii barbaadan faktaaruu rajuleyni jaldeyni nama lama jajjabaa ciccimoo uf keessaa filan labiibeyni faxina daahiyatul arab janiin tokko amri ibnu aas daahiyatul arab janiin musiibaa araba haasawaa fi waan inni qabe keezii inni qabe kalaas daahiyatul arab beeku Abbaa fedhe dura gattaa'ee dabballee bilchaate abbaa fedhe amansiisa. Isa tokko. Wahuma Amr ibn al-Aas kana hunoo daahiyatul Arab ni islaamame rabbi isa dhaqqabe. Abdallaa ibn Abi Rabi'aa jedhaniin. Jara lamaan kana Qureeshiin filtee keessummaa Najaashitti erguu deemte. Waa'ee maal? Waa'ee jara biyya balleesse, biyya Makkaa balleessee achirraa gamana dhufe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azaanni waa kadarsiitiimi.

nama lama ciccimaa labiibeyni faxin ammaas qureeshin filtee waa'ee kanaaf duba amri ibnu lcaasi fi abdallah ibnu abi rabiicaati amri ibnu caas kun akka seenaa biroo keessatti odeeysan akka waan hariiroo najaashii wajji qabuuti durumaawuu duuba beekomsa wal beekomsi isaan jidduu jiru sababaa kamiin argame hin beekne seera oduu biroo hogga odeessu akkasii jira duuba qabla an yuslimaa jarri kun lamaan gaafa san hin islaamoyne duuba waarsaluu macahum alhadaaya kennaa adda addaa kennaa almustaxrafa kennaa filatamtuu taate kennaa babbareedduu filatamtuu taate linnajaashi najaashiidhaaf ergan jara kana wajji walibaxaariqatihi warra ministeerota isaa haa jennu yeroo san warra amantii isa bira jira qeesota warra oollaa isaa jiru isan marsee jiru warra saniif fis hadiyyaa kopha godhan kennaa ergan jara kana maaliif deema jarri

hadiyyaa san, kennan, geessan gara baxaariqaa san, gara qeesota sanii, ministeerota yoo kaabinee jechuu dandeenya. Kanuma kanaami kaabinee eh, najaashiidhaa warra saniif kennan wazawwadaahum jarri immoo isaan sinqeeyse jara kana keessummaa lamaan tana bilhujaji ragaalee allatii yuxradu bihaa ulaa'ikal muslimoon waan hogga najaashii bira dhaqan yoo najaashin ja'an najaashii amansiisuu danda'an ta sababaa saniitiin jarri sun itti ari'amu dubbii san afaan kakkaaye jarri kun akkana faa jettanii yoo itti haasoytan Daqiiqaa takkatti isin wajjiin kenna jara san waan akkanaa kennaniif jara san ode- odeeffannoo kana jarri waan ciniine ciniine beeke amma kun jarri amma waa ciniine duuba jechoota ulfaataa warra biyya balleesse adaganyaa bosoneenoo eh? waan hadhaawaa tokko ka mooticha aarsu mooticha dallansiisu ogguma isaan gurra qabanii waan akkanaa sinqeeysanii fi jara kana

Ee dhugaa isaaniitii jarri kun deebuu qaba waan jiru si deeggarsa kennina. Wanni isin gargaaruu dandeenyu kana. Kanuma kanaafi wanni isin godhuu dandeenyu kana. Isin deeggarra yaadan. Jarri gaa dura warra moggaa san dammayfate dura osoo mooticha biraan dhufiin warra moggaa dammayfate. Shuuf Amri ibn Aas nama laafaa yoo isin fakkaate. Jara jalaa bite kaabinii tana jalaa bite jechuudha maanaan. Kanuma kanaafi khatara bara Amri kun. San booda

haajaa dhimma ja- wahiitiif dhufne dhimma ja- dhimma jabaaf dhufne dhimma nuufi isinillee laalchisu kana wakaraami nagaya biyya teenya lachuutuu laalchisu hariiroo biyya teenyaa laalchisu beeytaami dubbiin bar dubbii hamtuu beeku dubbii dubbii laafaan seen dhimma biyya teenyaati innahu qad indawaa ilaa baladika gara biyya teetii kana gale Yowaawuu maxxane, in damma jedhaniini. Maala wan damma gara biyya teetii kana as jallate, yowaawuu biyya tee tana gale haa jennu. Ghilmaanuun joolleen teenya takka sufahaa'u gowwoolee ta taate. Joollee gowwaa takka. Adaganyaa busnee. Karoo karaame. Faaraquu diina qawmihim amantii ummata firraa bahan. Walam yadkhuluu fii diinika amantii teetillee hin seenne kun bakka namaa hin dammaysanii bee teenyarraa bahan teetillee hin qaban kanuma kanafi wajaa'uu bidiinin ibtada'uuhu amantii ufii tolfatan baasa guyyaa keessaa baafataniin dhufanii laa na'rifuhu nahnu walaa anta kan nutilleen irraa hin beeyne diinsan atilleen hin beeyne inni akka hin beeyne maali beeyee miskiine jara kanala atilleen amantii hin beeyne amantii haarawa

litaruddahum ilayhim akka jara kana gama isaanii deebiftu wanni barbaadan hariiroon nu jidduu jira hariiroo biyya lamaaniiti jara kana akka gama isaanii deebiftu jarri kun ni barbaadaman seera biyyattiitiif barbaadaman kan wakanaami seera biyya makkaa haa berezidaanti abuu jahal fa'aatu isaan barbaada kan wakanaami ee cubbuu tana wallaahi berezidaanti abuu jahal seera kanaatu isaan barbaada Ummatasaaniin nu erge, gosarraa bakka buune, afaan gosaatiin sitti haasa'u jirra. Fahum a'laa bihim 'aynan Isaantu irra itti aana jara kana isinirra, abbaa fedherrallee nuutu irratti aana. Wa a'lamu bimaa 'aabuu 'alayhim Waan irratti eeybeeysan, waan irratti walitti bu'uun argamtellee warra santu beeka, isin keessan beeytan.

mooticha, Nuti waan keessa hin beekne, waan biyyi keenya illee rakkoo kana keessa seentuuf illee hin jiru. Nuti hariiroo biyya lamaanii qabna. Kana wakkataa mi? Dhuga jarri kun je'e, dhuga je'e jarri lamaan kuni fa'aslimhum ilayhima itti kenni haa deemaniini isaantu wal beeka hin jenneere aboo dubbiin jabaatte falyaruddaahum ilaa qawmihim wa bilaadihim haa galchanii

Jechi kun akkasii mi qulqulleessutti haajama, dubbiin tun qulqulleessutti haajamti, wa samaa'i axraafihaa qaama kaanillee himatamallee dhagawutti haajamti, qaccee siidhaa hunda maaliif jarri kun akka dhufe, maaliif akka biitana dhufan, maali rakkoon isaanii akka ta'e dubbiin qoratutti haajama.

Hogguma yaaminni itti dhufe Ummi Salamaa hedduu waan kana odeesse. Siiraa Ibnu Hishaam fa'aa siroota kana yoo ilaaltu Ummi Salamaadha abbaan waan kanaa ture. Hogguma ergaan nu dhufte rifanne mudhiin adda nu citte. Wal mari'anne ammuma shuuraa godhan. Maali maali malli? Malli dhuguma jirtu dubbanna

wareegama fedhe yoo isaan kafalchiifte deebisuu tana qofaa mitiiyuu wahuma fedhellee yoo isaan gaafatte dhugaa dubbatu irratti muratan. Dirqama achumarra dhaabbanna. Sijaajaa nu jalaa luqqaasa booda iqaamaan tuni wanni wal qabataadha. Asumarra bullee yoo Rabbiin keenya fedhe tatti aantu achirraa laalla yoo rabbi fedhe subhaanaka allah